Bilwa, bilwa, bilwa, bilwa. Sorry, sorry. L-ewwel kumment hu jiena ma kontx nispjega ġifri żgur eh, illi l-aġenda tagħha La ġiet mogħtija lili, la ġiet mgħarrfa lili. Jien infurmat li ħafna min-nies li kellhom id-dritt li jkunu f'dik il-laqgħa ġew mgħarrfin mill-media. U allura naħseb hija laqgħa ta' amministrattiv li ma nafx kif issejjaħ, ma nafx minn min issejjaħ, ma nafx kienx hemm xi ittra formali, ma nafx ġiex segwit. l-istatut tal-partit meta għandna bħalissa proċess elettorali għaddej. Proċess elettorali jiġi dettat minn dik li hija l-Kummissjoni Elettorali. Bħalissa l-Kummissjoni Elettorali mhijiex qed tiltaqa'. Bħalissa l-Kummissjoni Elettorali hija l-unika organu li għandha d-dritt illi tikkmanda, tirregola u tissalvagwardja l-proċess elettorali. X'sa jagħmlu l-amministrattiv ma nafx, ma kontx mistieden, imma l-poteri tal-amministrattiv huma limitati għall-amministrazzjoni tal-partit, mhux ta' proċess elettorali. Doctor Delia, inti għadek tirrifjuta għadek tirrifjuta kull akkuża ta' malpractice fl-użu ta' kontijiet barra minn Malta? M'iniex ċert jekk kinitx akkuża ta' malpractice. Jiena dejjem għedt il-verità, nibqa' ngħid il-verità. Meta nwiġibt dwar jekk għandix kontijiet barra minn Malta kont qed nitħadded fuq l-assi personali tiegħi, fuq flejjes personali tiegħi. Min għandu f'moħħu illi jibqa' jinseġ stejjer, jagħmel rakkonti, ġranet qabel proċess elettorali u waqt proċess elettorali, mhux sa jirnexxielu jidħaq bin-nies għal darb'oħra. Ħa jispiċċa, ħa jispiċċa, ħa jispiċċa dalwaqt iż-żmien meta l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista jiddetta ħaddieħor. Il-Partit Nazzjonalista ħa jiddetta hu l-aġenda tiegħu nnifsu. U mbagħad il-ġurnalisti u mbagħad il-bloggers jikkummentaw fuq dak li ddeċieda l-partit u mhux bil-maqlub.
Absolutely not. They do not even have the authority to do so. I was not spoken to by any of either Simon Buzuti or the highest echelons in the Nationalist Party.

Mhux ħafna min-nies diġà vvutaw. Jien informat illi minn possibilment 1,400 kunsillier, s'issa ivvutaw xi 120, jiġifieri.
Diġà għedt li l-fatt li bdiet l-elezzjoni diġà mhuwiex opportun illi ġie pubblikat illi amministrattiv ħa jiddiskuti il Adrian Delia li mbagħad qalu li mhux lil Adrian Delia imma il-kampanja ta' erba' kandidati. Eżatt sa jiddiskuti ma nafx, eżatt x'qed jiddiskutu ma nafx, għax ovvjament minix hemm ġew, minix mistieden u m'għandi ebda informazzjoni. Laqa tal-lum għandek xi informazzjoni li għal parti minn xi mossa xi
Jiena dejjem għidt li l-politika tiegħi tkun marbuta u mibnija fuq il-fatti u mhux fuq l-ispekalazzjoni. Il-politika tiegħi ħa tkun marbuta u mibnija fuq il-verità u mhux fuq l-ispin. Il-politika u dak li jittieħed bħala deċiżjoni mhijiex waħda spekulattiva. Mela allura assolutament mhux se noqgħod nagħmel spekulatazzjonijiet ta' konġurji, ma nagħmilx spekulazzjoni. Nimxi fuq il-fatti biss. Dik id-deċiżjoni li ħa tittieħed illejla narawha. naqrawha f'trankwillità u nieħdu dawk il-passi kollha opportuni biex nissalvagwardjaw mhux il-Lady Rendelija, imma lil Partit Nazzjonalista, għax xi ħadd irid jibda jitkellem verament għal Partit Nazzjonalista. Thank you.